күп санлы образлар тудыра. 50 елдан артык иҗат гомерендә театрда берсеннән-берсе истә калырлык образлар тудырган Әнәс Сәгыйдулла улы Галиуллин үз тамашачылары күңеленә ачкыч тапкан, меңләгән йөрәкләрне сөендергән, шатландырган олы сәхнә остасы. Күренекле артистны гомер бәйрәме белән котларга аның якташлары, Мәдәният министрлыгыннан вәкилләр, театрда бергә эшләп, иҗат иткән хезмәттәшләре артистлар һәм, әлбәттә инде, яраткан тамашачылары җыелган иде. Әнәс абый турында бик күп сөйләргә була. Ул бик озак вакыт безнең профком председателе булып тора. Аның нинди генә эшләре юк. Барысына да өлгерә. Матур-матур спектакльләрдә катнаша. Яшь егетләр кебек 75 яшегездә дә сезгә дә йөрергә теләк телим һәм һәрберебезнең коллективыбызга, коллегаларыбызга шулай ук озак итеп, матур итеп эшләргә, эшләргә һәм эшләргә генә язсын. Әнәс Галиуллин Әлки районы Чуваш Кичү авылында 1940 нчы елның 14 нче декабрендә дөньяга килә. Театрда хезмәт юлын 1962 елдан башлап җибәрә.

Төшләргә дә ышанабыз, үзебезнең теләкләргә дә ышанабыз. Менә мин дә шушылай, мин бер вакытны менә шушылай булды. Бу 59 нчы ел, әле мин ул вакытта училищега кергән чор гына. Менә газеттә шундый бер материал укыдым. Менә республика күчмә театры китте, анда аның репертуарында әллә 6-7 әсәр иде. Китте Баку якларына гастрольләргә дип. Эй, шуны алдым да, карадым да, эй, мәйтәм, шушылар кебек илләр гизеп йөрсәң иде. Менә бит юрый белсәң, чыннан да ул рас килә икән. Театрда 50 елдан артык эшләү дәверендә Әнәс Галиуллинның рольгә кытлык кичергәне юк. Аңа комик рольләр дә, драма образлары да бер үк дәрәҗәдә җиңел бирелә. Әнәс Галиуллинның соңгы еллардагы образларын күз алдыннан гына үткәрик. Туфан Миңнуллинның Нигез ташларында Хәлил, Нәкый Сәмбәтнең Хуҗа Насретдинда Ахун роле, Кәрим Тинчуринның Сүнгән йолдызларда Саттар, күп кенә телевизион спектакльләрдә уйнаган рольләр. Әлбәттә, бу исемлекне Әле бик озак дәвам итеп булыр иде. Аның һәрбер уйнаган роле, актерның иҗат биографиясен баеткан образлар. Әнәс белән бер үк чорда иҗат юлыбыз башланды дип әйтергә була. Ул 64 елны, мин 65 елны. Ул Күчмә театрда, ул вакытта мин Мидәлә театрында идем. Без шул дәвердән бирле без бер-беребезне Беләбез. Ул бик таләпчән, ничек дип әйтим, э, аның белән разведкага барырга була, курыкмыйча, аяк терәп. Бик таләпчән, ул үзенең образларына, үзенең ниләренә бик таләпчән. Э, әйтәм бит, чиста, плотный, чиста, һәр нәрсә чиста булсын аның белән. Ул шулай ук партнеры да шуны теләп итә иде. Без Әнәс белән 63 елдан бирле бергә пычрак юлларны ерып, салкын бураннарны үтеп, ат чаналарында, трактор чаналарында, белорусларда, белорус чаналарында утырып, авылдан авылга кунып, халыкка хезмәт итеп йөрдек. Аны әйтә торганнар элек, сезгә һәйкәл куярлар әле диеп инде. Менә шушылай аның белән без менә бүгенге көнгә кадәр гастрольләрдә, теге һәр үзебезнең бинабыз бар инде хәзер, но әмма ләкин барыбер әле без авылларны ташлаганыбыз юк, бөтен авылда булмасак та инде, сирәк барабыз, әмма ләкин үзебезнең яраткан тамашачыларыбызны ташлаганыбыз юк. Адәм баласына бу дөньяда исәнлек кирәк, саулык кирәк, артистларга да шулай ук. Әнә сезләргә исәнлек, саулык, сәламәтлек телим. Якташ, якташыма инде бергәләп, бергәләп тагын да эшләргә насыйплар итсен. Күренекле артист театр сәхнәсендә тормыш дөреслеген төгәл сиземләүче образлар иҗат итте. Тамашачылар аны һәрвакыт яратып каршы алалар. Әнәс Галиуллин иҗат иткән образларның тирән хисләр һәм халыкчанлык белән аерылып торуы Аның турында татар сәхнәсенең иң талантлы артисты дип әйтергә нигез бирә. Театрда 54 ел. 54 ел эчендә бик күп, бик күп, бик күп, бик күп спектакльләр уйналды. Бик күп режиссерлар белән эшләнелде. Алга таба тагын эшләү ничегрәк булыр? Анысы бит ул сәламәтлектән тора. Менә йөрәк нәрсә дияр? Әнә сабый әле син эшли аласың дисә, миңа җөрәк абый диеп